Mwari vachitiitira zvakanaka vachitikombora nekutiropafadza. Musaite kuda kune panza amai nzwa mwana unogona kugara kuno kana kune vamwana amai vanogona kuya kuzogara apa ngatiye tigare apa tisire nzvimbo kunana baba eh, kuti vamwe varege kudura kupinda vakamira kana mune vamwe vakomana vari kumashure mune vasikana you are free to come and sit on the carpet uh, maybe the service might be very long for you just come forward and sit down there is a space here like what the sunday school is doing uye mugare Kana kune vamwe vasikana vanoda kusimuka kuti vasiire vanakomana nzvimbo, ndiani anoziva pamwe ungangodiwa nekutosiya city ko. Eh, zvinogona kungodisa izvozvo izvo. Kana kune vamwe vakomana vanoda kusiira vasikana nzvimbo, ngatifurire pamberi Mwari vachitiitira zvakanaka, vachitikomborera nekutiropafadza. Mark chapter 14 verse number 1. Now the Passover and the feast of unleavened

Nokuti vakati, Zvirege kuitwa pamutambo, kuti kurege kuva nebope pakati pavanhu. Zvino wakati ari paBhetania, mumba maSimoni wamaperembudzi, agere pakudya, mumwe mukadzi akauya ane chinu chearubhastera chaiva nechizoro chenadho chakanakisa. Chino mutengo mukuru. Akaputa chinu chearibhastera akachidurura pamusoro wake. Asi vamwe vakanga varipo vakatsamwa pamwoyo yavo vakati, Kuparadza ikoko kwechizoro kwakaitirweiko? Nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa namadhinari anopfuura mazana matatu akapiwa varombo. Vakatsamwira mukadzi. Asi Jesu vakati, Asi Jesu vakati, Muregei, munomutambudzireiko? Wakandiitira basa rakanaka. Nokuti varombo munavo nguva dzose. Nguva ipi neipi yamunoda, mungavaitira zvakanaka. Asi ini hamuneni nguva dzose. Wakaita paakagona napo. Wakagara azodzera muviri wangu kuvigwa. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, Kwose kunozoparidzwa ivhangeri panyika dzose, zvakaitwa naye zvicharebwawo, vamurangarire nazvo.

Zvakanga zvishumirwa naMai Mfundisi svondo rakapera. Mai Mfundisi vaishumira pamusoro pemukadzi anonzi Hana akaita break the limit. Vachitaura, vanotiwo limit yakanga iri pana Hana yakanga yekuti akanga asingabare, akanga asina mwana. Zvakanga zvisina kuitwa navaroi kana nen'anga but zvakanga zvakaitwa naMwari murume. Mai mfundisi vakapfuurira pamberi akati kune zvimwe zvinhu zviri muupenyu hwako anogona kunge ari matambudziko uchiona sematambudziko but imwe nguva akaitwa naMwari kuti ukuru hwaMwari hugoonekwa nekuzivikanwa. Saka ari matambudziko haasese kugara uchingochema nawo. Uchifunga kuti imwe nguva madhimoni kana mweya yetsvina. Asi imwe nguva zvizive kuti imwe nguva unopinda munguva dzakadaro Mwari vatendera zvavo. Vanhu vakafurira pamberi vakataura vakati kune mukadzi wainzi Hana. Hana akaziva kuti she needed to break the limit. Akaenda kutemberi kwaaisaenda gore negore ndokusvika kune mupristita aivepo ainzi Eri.

Akati, Watobatwa newaini kusekseni kwakadai, waita sei? Anoti, Muranda wenyu haana kudhakwa, asi ane shungu pamwoyo pake. Haana akabhureka limits. Zuva rimwe Bhaibheri, Shoko raMwari, paakadzokera kumba, achinosvika achisangana nemurume wake, haana akazvitakura. She broke the limit. Ndikati, Kutaura kwokuita zvimwe zvinhu, zvokuti kana ukashandisa munamato, munamato unobhureka malimits. Ndina rumbidzo here mangwanani anaya? Kana kuti ndinzwa dai ramene rinane. Ana mogumira ipapo bedzi ana hana achizonobatsirwa nemwana achinogamuchira mwana waakanga ainaye. Mwana akasvikawo zvakare mukuzvarwa ndokubva asvika kune malimits aanga akamugarira. Mwana akatumidzwa zita rainzi Samueri. Asi pakudzokera ikoko vanoda kuzoudzwa zvakawanda. Munoona VaMutasa, VaMutasa vari kuisa fayiro tsvuku. Munogona kunzwa mharidzo iyoyo kana makaimisa last week moiona monzwa vachiparidzwa modonoka uye shup munoinzwa mharidzo iyoyo asi mangwanani anoda kutaura Samuel achizvarwa akazvarwawo ane malimits aakanga ainawo panguva yakazvarwa Samuel zvinonzi neBhaibheri shoko raMwari kwaIsraeri kwakanga kusisanzwiko shoko raMwari mutemberi Mazuva iwayo kwakanga kwakanyararwa. Eri akanga ane nguva yaakanga ainayo yokunogara kwaaigara pachigaro chake chehupirisita, asi Mwari vakanga vasingataure, vasisataure. Samuel had to break a limit yekuti atange kunzwa kutaura kwaMwari zvakare. Vakapfuurira pamberi vakati, Vana, Eri waive nevana vainzi Hofini naFinehasi. Vainzi Hofini naFinehasi ava panguva idzodzo idzo vakanga vasvika panguva yekuti vaitotora vakadzi vachirara navo muchechi. Imboimaginer dofo yakanga yazvarwa Samuel but Samuel anoti I've come to break every limiter tora henyu madzimai muchirara nawo musvondo but I know where I'm going Hallelujah Rega ndikutaurire mangwanani ano kuti vana vevafundisi children of the pastors vane dambudziko nokuti vanoita chidzvairira chekuti vanoona zvinhu zvinoitwa kuchechi sezviri kuitwa kumba havagone kudifferentiata zvinhu zvinoitwa kuchechi nezvinhu zvinoitwa kumba kana vari kuchechi vanogona kuti vari kumba Kana vari kumba vanogona kunga vari kuchechi nokuti baba vanogona kuti ndanifunga me chinamati even vari kumba kuti vangonamata here vari vanamata saka vanofunga tiri kuchechi kana vari kuchechiwo zvakare vanofunga kuti tiri kumba saka vanokonfuzika pakati pechechi nemba ndosaka kuona hofi nafiniyasi vakatora madzimai vakarara navo kuchechi vaifunga kuti kumba havana zori kuchechi havana kuzori madzimai ndee kurara navo kumba hase kurara navo kuchechi vana vafundisi vane dambudziko

Pakanga pasanzwike kutaura kwaMwari. Mwari havana kunyarara. Vakapfuurira pamberi vakati, Tichazotaura naSamueri. Ndoda kuti uzvizive mangwanani ano kuti havasi vana vafundisi bedzi vatiri kutaura nezvavo. Asi izvi nezuro vanhu vakazvarirwa muchechi vakajaira zvinhu zvekushoma.

Haleluya. Havana kuziva kuti madzimai haasi ekurara nawo musvondo, ndeekurorara nawo mumba. Nditevere kudikani, mumwe kwako unoti Samueri watiudza nezvakadya kumwe Samueri. Iwe kazvarwa kwako kakasiri ordinary iwewe. Kana ndisati ndazvarwa kwako ndikutaura katendeukiro kunako iwewe. Wakatendeuka zviri kunana sekuzvarwa kwaitwa Samueri zviri kunana. Saka yakazvarwa pakutamburirwa, iwe wakazvarwa into the kingdom of God. Vamwe vanhu vatamburira, mudzimai wako atokukoka, aneka nekukoka, hande kuchechi baba, mukoma wako atokukoka, akukoka. Mumwe wakaita zvekutotamburwa, kauyo baba wakaita kuti chinhu akamira zvakanaka, iwewe wakaita zvekuzvarwa watambura. Saka ari kutaura neSamueri, ari kundidzwa masikati, ari kuti Samueri, iwewe zvauri Samueri, yakutadzana hope naFiniyasi,

Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ndida kunzwa remasikati anaya. Ndida kunzwa masikati anaya. Maibvunzo akapedzwa vakati Samuel akabhureka the moment akatanga kunzwa Mwari vachitaura. Rega ndikutaurire shamwari zvinhu zvaMwari hazvi zvekujairira. Hofini naFiniyasi vakajairira vakati ah izvi zvitupi ndo ndo tools box yababa vedu. Tete tinogara tichiona vachienda kuaritari vachinobata chibhokisi ichi, chibhokisi chinonzi areka. Zvino zvakaavhurwa navaFiristi ava, havana kumbotarisa kuti horinesi yavo yakamira sei. Vakamhanya kundorinyamura, ndokubva vanonyamura kuti, Areka yaJehovha. Zvikanzi, Haa, ndiyo inayo kuhondo. Havana kuziva kuti Mwari uyu haafambe pane tsvina. Haana kuziva kuti Mwari vaiona zvaaita. Zvinokosha zvakanyanyisa kuti uzvizive kuti Mwari vanoona. Mwari akana vanyadzisa vako. Hallelujah. Never take for granted the things of God. Tiri kuda kumaka uno vasikana, vakomana, vanamai nanababa vanoti madikiti akasetwa vanobhureka. Vobhureka voti hauna kutanga kuzomutaura kwaMwari. Vaka vasina kubhuwa vana votsvaka kudzimba chevana. Rega ndikutaure kunonoka kubata mwana zvinoreva kuti mwana iye ndewomunana.

Mwari wedu anoita zvinoshamisa, anoratidza simba rake kana tikagona kusenza zvokupusha malimi ndopaanoratidza kugona kwake nesimba rake ikoko. Mwari haasenze nevanhu vanongoti bwezveke, muvanhu anongogara, vanhu vanongoti hameno chero zvazvaita. Asi Mwari vanosenza nevanhu vane hudokwa dokwa, Mwari vanosenza nevanhu vanoda, Mwari anosenza nevanhu vanoti here we are, oh God, we are ready to push every limiter.

She brought the box and poured it on his head. Hallelujah. This woman had some limits. Mukadzi uyu vaiva nemalimits aakanga ainawo. Rega ndikutaurire kuti in the old Bible times, during time yemaIsraelite, madzimai akanga asingaonekwe sevanhu munotenderana nemi. Munonzwa Bhaibheri richiti akafidha more than 5,000 excluding women and children. Munhu ainzi mudzimai akanga asingaverengwe uye akanga asingaonekwe. Vamwe vaJudha vaitoti vachitonamata vari varume, the male Jews would say, I thank you, God, for not making me a dog or a woman. Kwavari mudzimai akanga asiri chinhu chaiverengwa. Saka mukadzi uyu aive nelimit yekuti aive ari mudzimai nokuti vaJudha aitozviziva kuti madzimai haaverengwe. Kunyange nekukaunta yedu yechivanhu vatema, madzimai hamutenderwe mudare revarume.

Feast yePassover yaisheedza vanhu from all over sezvinoitwa kuno kuSouth Africa navanhu vachienda kuchurch inodzekwa nekwamutendi kana kuchiendwa kwa kwamutendi road any one inovharwa vanhu vachienda kwamutendi kunonamata Mwari wavo nenguva iyoyi zvakare kana kwaitaurwa nyaya yePasika kwaIsraeri KwaIsraeri, O hondo yeBinzi kuJerusarema! Hakuna munhu aisatenderwa kunzi asaende ku, kuri kuPaseka, kumutambo wePasika, uyu, the feast of Passover. Munhu wese aitofanira kuendako. Mumatemberi avo nemumasinagogo avo nemumaJewish Bible schools during that time, a month prior to the feast, maidzidziswa vanhu kudzidziswa kuti chii chinonzi Passover, inodyiwa sei. Utambwe zvipo zvisina mbiriso chii vanhu vaidzidziswa saka zvaida kuti vanhu vaitogara vadoko kuJerusarema in a space of more than a month pasika isati yasvika zvoroti what more two days tiri kutaura kuti makanga mazara sei zvinoti makanga mazara zvakanyanyisa muJerusarema vaJudha vaimeka shuwa kuti vakoshese mutambo wavo wepasika vaimeka shuwa kana kune makuva ari muroad vaiapenda newhitewash kuti vagokurumidza kuvaona kuti vasagumane navo kuti vazvisvibise. Vaingonyenyeredza zvimwe zvese zvavainyenyeredza. If there was any Jew, any male Jew who lives 15 kil, 15 miles from Jerusalem, aive supposed kuti kuenda kunoconducta these feasts aitotarisirwa kunzi asvikeko. Saka patime iyi inoreva kuti muJerusalem maizara. Vanhu vanonga vari hameno hameno munguva iri kutaura nemunana iri kutaura neBhaibheri. Bhaibheri shoko raMwari rabva rati now two days before chimboimajina two days before kana kuchimbozara kamuzaro kanoenda parufaro paye kuMasvingo iko kaya kaifurwa nevanhu vaipinda muJerusarema we are talking of a city vanhu vakanga vari mavhu namarara moti rufaro rwoti rwunova kuine vanhu But havasvike vanhu vakwari muJerusarema but I'm happy kuti pakaita mudzimai there was a woman who made up her mind anoti hazvina mhosva muJerusarema makazara mune varume vakazara but I'm going to break the limits Ikinyani yemi shout a greater amen Can you hear me this morning? Urinzwe remangwanana kufunga kwangu mangwananano pavhesi ya 3 yaverengezwa kumba kwaSimoni Yes. Bhaibheri rakati Simon wemaperembudzi pawakauya kuchechi chenjera zvizive uye ari kunzi Simon wemaperembudzi akanga asina maperembudzi wacho but vanhu vakada kuramba vachingomushedza nezita rezvinhu zvaakanga aporeswa zvanga zvapfuura kare zvichenjera kuti gore rino iri kune vamwe vanhu vacharamba vachikushedza nezita rezvawakapfuura kare

Because kana muJerusalema manga makazara kudaro wobva wanzwa kuti Jesu apinda pamba apa. Vanhu nekuziva kwavaita Jesu nekuda kwavaita kubatwa naJesu mapofu, zvirema ndinofunga kuti makanga makazara mumba. Though Simon wemaperembudzi akakwanisa kumaneja akati is not everybody who is going to enter here. Entry by invitation. If you are not invited, stay outside. Ndiri kuona panze pakazara. Kwandiri kune mukadzi who is a woman who is ready to break the limits. Bhaibheri harina kutsanangurira chamazviona pangava paine dhoo. Harina kutaura kuti akapinda sei padhoo. Mukadzi uyu padhoo kana panga pane mabouncer anga aripo akaiswa naSimoni. Anoti, Aah, ini handiri kuzobreaker limit. Ehe ndozviziva kuti vakadzi havapinde muna varume but I'm ready get ready I'm ready to go ndiri kuona achipinda padoor haana kuita gogo boy bhaibheri harina kutaura kuti akati gogo boy haana kuita excuse haana kuti kaziwai makadini hedu haana kuti pamusoro uye ndiri kuona mukadzi ari kupinda nepakati pemona napakati pevamwe vakamira ari kuti I am going to break the limits tapinda tapinda ari kungopinda muna Jesu akati handina mawanda imba I am breaking the limits ndinoziva zvandiri kuita ndiri kuenda kuna Jesu

Kana uchinamata regamuti munongozivawo kusasimba kwangu, munongozivawo kuti ndine nherera, munongozivawo kuti ndiri shirikadzi, munongozivawo kuti ndiri rovha, munongozivawo kuti ndiri pete, munongozivawo kuti handina pekugara, munongozivawo kuti baba vangu vakafa kare kare, munongozivawo kuti ndakarambwa nemurume, munongozizivawo pandiri pano ndakabatwa hiv positive, munongozizivawo ndiri murwere pandiri panapa,

Anambomira paaka svika ku akati I've made up my mind. Alabanza, alabanza flask iri kutaurwa iyi yakanga akaita sechibhodhoro che roll on che roll on perfume but not in size but mavharirwo acho kumusoro roll on haudurure unoita kutozora mbichana mbichana because mind you this was expensive perfume Hayatenderwa kumurasira mungori poor mukarasa marasa mari because imwe yacho yaitosiiwa iri nhaka nemadzibaba because yakanga iri easy money kuenda nayo pamarket kudai ndine perfume yakadai maisikira matobata mari yenyu saka yakanga yasiri yekuti inongopoganiswa maitozora mbichana vanotoziva kuti mune nadi muno mune zvazorwa muno saka mukadzi vakazviziva akati i want to break the limit ndikanonoka kune shasha dziri pana achisvika anangori najesu pamusoro

Paunobhema dindindi panoita kuchinjwa kweatmosphere. The atmosphere changes. Pakangopwanya mudzimai uyu limit yake, atmosphere yakachinja, smell ikachinja. I can sense I can, and I can smell today somebody is going to break a limit and I can sense fragrance.

of every limiter pakangopwanya mukadzi uyu imba yese yakazara munhu murume atanga kunzwikwa ini ari kundidzwa nemasikati anaka bhaibheri shoko ramwari ukariverenga mati nanduku anoti akadurura pamusoro but john anoti akaisa mumakumbo zvobva zvaita kunge bhaibheri nepesana pesana anotaura zvakapesana pesana but inoda kutenda masikati anaya kuti hazvina mhosva kuti yakadirwa papi wakamborasa here mafuta

Rimwe nguva mazara tsvina vona kuti nai nai neone zvaita Jesu hembe dzaakuyerera mamwe muranga ane shema asina mbokuona Simon kuti ageze makumbo zviri kuyera there is mercy everywhere chamwana paona breaker limits there is mercy everywhere nhasi uno uchaona kuti unodakara mhanya tsvina ichange iri kwese kwese zuva nhasi why you breaker limits uchaona zvinofa

ukabreaker limits kune anonzi mareligious spirits anotanga kumanifest mukadzi uyu paakambobreaker malimits yobva kwamanifesta mareligious spirits pavhesi ya 4 and there were some that had indignation within themselves Ukabreaker malimits vamwe vanogurupuka. Kune vanogurupuka paunobreaker malimits. Nditeerere hanzvadzi, vanhu havatomboni vakaroorwa. Pandakura izvi zvinhu zvakapuresa mujoni ndashaya anga andiwanewo. Paunoroorwa kune vanotsamwa. Vanhu havatomboni uchidriver mujoni. Vanoti kune voti mazuva anaya zvinhu zvakatotipuresa kusaluni hakuna ari kuuya. Ndashaya maorder zvadai ndinofunga kudzokera kumusha ndanga ndatombotumira tsamba yekupa mwenye vanotanga vanoda kuona zvinhu zvakadaro havadi kuona uchibreaka malimits paunobreaka malimits kune vanotsamwa paunobreaka malimits kune muchechi kune vanogumbuka ayaa oparidza zvishoma shoma chamari paunobreaka malimits echegumi

Vari kwana Said vanogumbuka vakati, Adarirei? Dai zvanga zvachembera taizotengesa topa kuvarombo. Jesu haaiswe panzvimbo yavarombo navarombo havaiswe panzvimbo yaJesu. Ndina runyirwo remasikatana. Mareligious spirit anotanga kumanifesta, anotanga kuonekwa. Haleluya. Paunobreaker malimits pese unonzwa kuti why west? Sei mara sei matambisa vanoda kutambiswa panzvimbo pekuti wabreaker malimits zuva ranhasi chizvinopedza uda kuti uite chimwe chinhu chausina kubvira wakaita kuna mwari unoratidza mwari kuti rwausina kubvira wakamuratidza enda with whatever you've got break the limits rega kutarisa zvinodhura zvakaita sei rega kutarisa kuti zvii kana uchigona kumunamata nemisodzi while crack it on his head but uzopedza service ine get ready iva nechaona chavo chanoratidza kuti rwaona jesu taneta nechechi dzinokoyemurana nehost deko chechi dzinokoyemurwa nemabuildings akanaka chechi dzinoyemurwa nekudziri pamedia dzinongo patv but havana kuona jesu wacho havasi kuratidza kuti i want you to make a sacrificial thing when you are going to, when you are going to finish this service ende nemunamata unozvambarara kana wanoratidza kuti anoda kugadzirira nezvake zvese uti ndawane zvangu zvese kuti ndiratidze kuti jesu

Mwari ngavanyararidze vavengi vedu rwendo rwuno. Mwari ngavanyararidze vanotaura zvisina basa rwendo rwuno. Patinoita zvakanaka pamberi paMwari, Mwari ngaanyararidze rwendo. Nenhau dzakanaka, ukabreaker limit, Mwari havambonyarara. Vanosimuka voti kusiyei. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Unoziva pese paunongoita sacrificial giving.

Dai vamwe vazowapa isu kana wapa isusu taizotengesa togowana nevamwe varombo vamwe varombo vozogowana nevamwe varombo zvoenda kune vanhu vakawanda haurizine haufunge bakura nadzimai mawara iri kumhanyamhanya ndiri kuna bhaibheri harina kutaura kwandiri kuna mukadzi achinongedzerwa mumwe nemumwe varume handa kwapa chanzi kutaura

That is today is the day of church. If you believe it, shout an amen. Today we are going to break every limit. Asi unokuti unosvika pana Jesu. Tiri kufanira zvatinofanira kunge tichiita. Hallelujah. Ndoda kuti uzvizive kuti in the Bible a woman is a type of the church. A woman is a shadow of the church. Ukaverenga bhaibheri shoko ramwari mudzimai akamirira kereke. Ishadow itype yekereke. Nokuti kana ukaverenga mubhuku rahoziya tinoona mukadzi ainzi goma. Goma achakanga asiri ife. Chakanyorohwa nemunhu waMwari. The picture of Goma, it is a picture or a shadow of an unfaithful church. Goma aichipa murume wake, yet akanga ari munhu wakanga achifanira kunge achiziva Mwari. Saka panotaura nyaya yechifeve chinonzi Goma, pari kutaurwa nyaya yechechi iri very unfaithful.

mumwe ndounenge unona uye muti uye unenge unenge une mazita aunovapa hauchanyazi kuziva ndakaupokwa ndizve I'm trying for church ndopatoona mufananidzo wagoma achiroorwa paanonoroorwa pamukadzi ari kuroorwa but you can fail enda kubhawa unorora mukadzi mwari vaida kuratidza kuratidza picture Yeanhledvu church kuti ne church iripo iri anhledvu inoti ingoti mwari mwari nemuromo but zvinto zvacho hazvipo anhledvu so yakadai kupicture mudzimai anzi Gomot aimirira church iri anhledvu not only that ukaverenga zvakare ma Proverbs chapter 31 there is a picture of a vicious woman mufananidzo wekereke inoshandira mwari

of the church or of Christ tiri mudzimai wa Kristu patiri panapa tese tiri mwenga saka kereke mudzimai aimirira kereke uyu mukadzi ari maproverbs chapter 31 akutaura nezvake anonzi visuason mufananidzo wekereke iri kushandira chikoro not only that ukaverenga muna isaya chapter 4 pavhesi ya 1 panotaura vachinzi vakadzi vanomwe hazvanzi varume Vakadzi vanomwe vachauya pamurume mumwe chete vachiti haa tangoda kuti tinobuda zita rako chete, zvekudya zvedu, zvekupfeka zvedu, mari dzedu, don't worry what we only want is your name. Mufananidzo wekereke dzichauya kuna Jesu dzinongoti haa zvimwe zvese hazvina mhosva zvekuti kudini, tinobuda kunzi maKristu chete. Tinoda kunzi tiri tiri mudzimai waJesu, zvimwe zvese hazvina nebasa nesu. It was a picture. Ndinaro ruriko rwemasikati anaya. Kana uchinzwa dai ramene rinani. Kuna Mark chapter 14 kwataverenga uko. Mudzimai zvakare. Anova mudzimai anomirira zvakare mufananidzo wekereke. But chinondifadza paverenga verse 9. Unonzwa Jesu achiti

Mudzimai uyu haana chimwe chaakaita but akagona kuzviziva kuti zvandava kunoita iko zvinezvi I'm going to give all I, what, what I have got to God. Ndava kunopa kuna Jesu zvinhu zvandiinazvo. Hallelujah. Semudzimai kereke yanhasi

A woman was a shadow and a picture of a church. Tinofanirwa kuti rudo Mwari vatirangarire pakereke yedu. We are going to break the limits. Tinoda kufanana nemudzimai anoti achipinda haana zvimwe zvaakatarisa, haana kumhoresa vanhu, vamwe aivaziva nemazita, vamwe akatendeka avaona, but anoti handina basa nazvo. Ndinosvira mhando yekereke yevanhu vanouya kuchechi, vanoti pavanoya kuchechi havana basa nevanhu. Havatarise vanhu. Haati kana achinamata anonamata achicheuka cheuka kuti vanhu vari kufungei pamusoro pangu, vanhu vari kuti kudii pamusoro pangu. Tiri kutaridza mhando yechechi yekuti kana yauya kuchechi inouya izokugarisana naJesu. Inoti ndauya kuzosangana naMwari, ndauya kuzosangana naJesu. Iye Jesu ndiye vandinoda kuona. Handisi kuda kuona chimwe chinhu get out of my way. I want to go and reach unto Jesus. Munhu anoti akava kuno kuchechi anobuda achiti nhasi uno ndasangana naMwari, nhasi uno ndasangana nezvandanga ndichida. Munhu anoti akasvika pana Jesu anoti zvangu zvese ndezvenyu, ndinofunga kuzikanda pamberi penyu. Tamari pamunoda rwekuhwenya haurambe hwakachinja. Mwari vari kutarisa kereke inove nehonest worshiper. Kereke inoti kana yaenda pamberi paMwari inoenda yonowira namabvi, inoenda yonotaura nezvinhu zvatiinazvo, inokanganwa chimiro, inokanganwa dhiyani, inokanganwa kuziva zvinotora zvakaita sei. Chamakatadza nyaya yekunamata nyaya yeworshipper Mwari hazvina kukosha kuti imani hazvina kukosha kuti unotambira zvakadii but inhau yekutyana wangu enda pamberi paMwari unoti munamune zvaku zvese ndinokupai kana rudo rwako rwose masikati anobuda nowapa Jesu kana iri mari yauya kupa Jesu buda wapa kana uchigona kupa misodzi buda wapa kana uchigona kupa zvaunopa mwoyo wako buda wapa masikati ana kuti I'm offering everything that belongs unto me oh God Unoona kuti Jesu vanoramba vakanyarara here? Unoona kuti haugoni kubreaker malimits here? Zvimwe zvikukushupa nekukunetsa ndezvekuti hausati waenda paye pamberi paJesu nemoyo wako wese. Unoita half in half out. Whether umwe mudzimai anoti I don't worry about the budget God will meet the budget. Handina mhosva nebudget kuti ndakaseva kwemakore akadii but it is now my time to show my love to God. Ndikuda umwe mudzimai, ndikuda umwe baba, ndikuda umwe amai vanobuda kuda muchechi vakagarira hwavo kuna Mwari. Kusvika riini uchingodyira muchechi?

Tinozviziva baba chiguru kuti muri treasure chimbokangamwai husecretary kangamwai hutreasure endai pamberi paJesu with that which is expensive shamwari worship inodhura worship haina kusvipa paunoenda nayo pamberi paMwari inonzi inotanga kunhuwirira minyenyengo yedu patinoinamata inonzi munhu ezita roma before God masikati ano Mwari ngavambonhuwirirwa masikati ano Mwari ngavambonhuwirirwa kwete nezvimwe zvinhu kuramba kuti Mwari vanhuwirwe

Mukadzi paakabhonga malimita, Bhaibheri rati, Pese pachazenge pachiparidzwa, mukadzi wacho anga achine mushema. Naniwo masikati ano ndadira kuti nditaure mabasa makuru akaitwa nemukadzi uyu. Mukadzi uyu akaita mabasa anoshamisa. Mukadzi uyu akagona. Tinoda kereke inogona, kereke inoita kuoffer a sacrifice unto God, a sacrifice of worship, kunopwanyira mafuta kunoitwa zveworship, an act of worship.